M'akwaaba, abusuafoɔ ne atiefoɔ, ndɛ nso yɛde different lesson anaasɛ yɛde adesua foforɔ na abɛbɔ mu. Na sɛ yɛdi kan kyerɛkyerɛ no na yɛka biribi about anaasɛ yɛsua bi afa me ho asɛm ho. Yɛhunu sɛnea yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ ho asɛm afa ɛne kwan yɛfa so atwerɛ yɛn ho asɛm. Ɛnɛ yɛbɛsua biribi afa nkyia ho. Nkyia, greetings. Nkyia yɛ adeɛ a yɛnka no sɛ ɛyɛ common anaasɛ abu so. Adwuma a da biara yɛdi, ɛka yɛn abrabɔ ho. Baabi a yɛbɛkɔ biara no, ɛkyea. Wo ne me yɛ adwene a, wobɛhu sɛ baabi a wobɛkɔ biara wobɛhyia nnipa no, ɛkyea. Enti nkyea ho asɛm na ɛnnɛ yɛrebɛka. Na yɛka sɛ nkyea a, wo a worehwɛ video no, wo a woretie me, nkyea yɛ deɛn? Yɛka sɛ nkyea a, nkyea yɛ deɛn? Nkyea yɛ kasa Ɛdi kan no, nkyia ɛyɛ kasa, ɛyɛ asɛm anaa nkitahodie a yɛda no adi de ma obi akwaaba. Nkyia ɛyɛ kasa, ɛyɛ asɛm anaa nkitahodie a yɛda no adi de ma obi akwaaba. Tiri nkwa na. ɛde ayɔnkofa bɛto nnipa ntam. Sɛ wate aseɛ, nkyia yɛ nkitahodi, ɛyɛ kasa, ɛyɛ asɛm anaa ɛɛ saa nkitahodi a yɛda no adi de ma obi akwaaba, tiri nkwa, na ɛde ayɔnkofa bɛto nnipa ntam. Nti sɛnea nkyekyeremu no aba no, megye di sɛ nteaseɛ nso gu mu. Sɛ wuhyia w'atamfo a, wokyia no. Me nua, akwaaba o, na wo ho te sɛn? Ose me ho yɛ dɛn? Ho yɛ. Ɛma ayɔnkofa nso bɛda nnipa ntam. Ɛno nti, sɛ obi nam na sɛ onkyia a, yɛse nnipa wei deɛ ompɛ nnipa. Saa akwaa wei ompɛ nnipa ɛfiri sɛ ɔnam a, onkyia. Mepakyɛw sɛ woate aseɛ? Nti nkyia de, ayɔnkofa bɛto nnipa ntam. Obi wɔ hɔ a wonnim no, nanso da a edi kan a abehyia no, sɛnea bɛfa so ne kwan a bɛfa so akyia no no, ɛno tumi de ayɔnkofa soronko bi bɛto mo ntam. Yɛnhwɛ yi, ɛɛ nkyia ahorow a yɛwɔ, types of greetings. nkyia ahorow a yɛwɔ. Nkyia ahorow abiɛsa anaasɛ mmiɛnsa na ɛwɔ hɔ, na egyina bere pɔtee bi so. Enti ansa na wobɛkyia no, wohwɛ sɛ bere bɛn mu na mewɔ. Mekyia pɔtee bɛn na ɛwɔ sɛ mekyia esiane sɛ bere a ɔwɔ mu no? Ɛno so na wobɛhwɛ na woafa nkyia pɔtee anaasɛ nkyia pɔtee a ɛwɔ sɛ wokyia anaasɛ asɛm pɔtee a ɛwɔ sɛ woka kyerɛ wo nua no na wode kyia no. Wobɛhwɛ sɛ bere bɛn na abɔ, na nkyia bɛn na mede bɛkyia me nua. Enti yɛnhwɛ biribi wɔ hanom sei, bere ahorow a yɛde kyia. Bere ahorow a ɛde kyea. Yɛwɔ anɔpa, anɔpa, anɔpa, yɛhyia morning, anɔpa, morning, anaasɛ mmaakye. Awia nso yɛkyia, afternoon na yɛkyia. Nti yɛkyia anɔpa.

Saa mmerɛ horow yi a mmerɛ pɔtee a ɛdi akyire yi, anɔpa, anɔpa deɛ no, ɛfiri 1 am, 1 am, ɛkɔpem 11:59 am yɛ anɔpa.

11:59 am, mekyia makye. Anɔpa, mekyia makye anaasɛ mema wo akye. As simple as that. Makye anaasɛ mema wo akye. Nti anɔpa 11 sorry 1 am to 11:59 am ɛyɛ anɔpa mekyia makye anaasɛ mema wo akye. Yɛnhwɛ

kɔpem 4:00 PM awia no, hyira maa ha. Nti awia yɛhyira maa ha anaasɛ mema wo aha. Nti wohwɛ a, mma wo aha, maa ha, mma wo aha, maa ha. Nti yɛyi wo no firi hɔ. ɛna ɛde ma no ne aha no akɔbɔ mu ɛna ayɛ maa nti mpakyɛw hyɛ no nso yɛnhwɛ anwummerɛ sɛn ɛna ɛkyia anwummerɛ anaasɛ anadwo evening or night sɛn ɛna ɛkyia evening or night ɛyɛ 5 o'clock pm 5 o'clock pm five o'clock PM. kɔpem eleven fifty nine PM, eleven fifty nine PM anwummerɛ anaasɛ anadwo. Ekyia maadwo, ekyia maadwo. Ɛno nti anwummerɛ anaasɛ anadwo no, ekyia eh, maadwo anaasɛ mema adwo, ma wo adwo, maadwo, patwɔ hyɛ ne so, ma wo adwo, maadwo. Enti wei yɛ nkyia ahorow bi a yɛwɔ. Na kyerɛkyerɛ nkyia mu, yɛse ɛyɛ asɛm. Sɛ nkyia ne dɛn? Ɛyɛ asɛm a yɛka de ma obi akwaaba. Na ɛsan nso ɛde adaafofa anaasɛ yɛ nkitaho ɛde nkitahodi papa ɛba nnipa ntam yɛho ɛberɛ ahoroɔ bi a yɛkyia yɛkyia nɔpa yɛkyia awia mekyia anwummerɛ anaasɛ anadwo, anwummerɛ anaasɛ anadwo, mekyia ma adwo, awia mekyia ma aha, ɛna anɔpa nso mekyia ma akye. Mpakyɛw hyɛ no nso. Wowɔ asɛmmisa biara bɔ ho mmɔden sɛ wɔbɛmia adɔma no so, wobɛka abusua ho. na yɛde video bi ato hɔ nom a anaasɛ yɛde adesuade bi to hɔ nom a wo nso wo nsa atumi aka bi wonte biribi ase a comment no comment no comment no fa to comment no mu wopɛ sɛ ohu nneɛma bi a fa to comment no mu abere bi ɛwɔ hɔ nom sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma wei na nipa akanfo anaasɛ piifoɔ so ate yɛn kasa no ase ɛne sɛ a yɛbɛtumi de yɛn kasa no adi dwuma yɛbɛtumi nso atwerɛ yɛn ankasa ankasa yɛn kasa no nti wɔ biribi pe wopɛ sɛ wohu wo biribi wopɛ sɛ wosua a mepatwa kyɛw put it under the comment na yɛn nso yɛbɛgye mmerɛ na yɛakyerɛ wo kama kama kama enti nyame sɛ ɔne sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ video yi wode ama wo nuanom na ɔmo nso atie bi de ama wo nnamfonom ɔmo nso atie bi sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛka abusua kɛseɛ no ho na sɛ de video bi ato hɔ nom a nso ɔwɔ saa ka. Onyankopɔn nhyira wo na woyɛ akɔkɔsoma so adeɛ ma obie w'adwene mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a video bi a ɛde bɛto hɔ biara no wobɛtumi ate aseɛ na atumi aboa wo wotwi anaasɛ waka ankasa no ma no atumi atu mpɔn bye bye